Ahabw'okuba, hati reka mpenderere ekiro mboorekye akantu aka aba ei mwabuukaho omuri abantu bashoboorokirwe. Harimu ka logiki nari filosofi ngufu ngufu etarikuzaara. Hati, oburemeezi bwaba buri omu ka, ebi eby'okuhurira, entongane, endwano, obushabure, ebishuba, ebiha, ebyo byona obu burofa obu. Byaba biri omu ka, tikugira ngu nibiba biri omu siitingi ruumu nari nari omu mbuga nari omu kiyumba. Oburemeezi nibuba buri nkahi? Omu muntu. Yes, omu muntu. Torikubaasa kuba ori omu ka. Reero nkareeba entebe yaarugaho yaakuteera ori. Entebe shi mbwenu ha? E, entebe te, to, tikyebaasa kureebwa esiwaani ngu yaakujuma. Oburemeezi, the, the, hariho omunyabwengye owaagize ngu, The heart of the problem is the problem of the heart. And the problem of the heart, hariho akagambo akakwetwa Siine. Ekibi! Ekibi! Kumwe mwampurira nyowe yanaherera agira ati, E, e, e, ka kwekwikiriza ekibi kyataahamu. And that's true. Kandi ekibi, entima yaakyo ahu kishutama, ta muganda guhera, ti mukarugu, ta mugyende, n'omutima gwa ki? Ogw'omukazi orikuza kutambuuka iba akaza kwakiira abashaija abandi. Haine ekikuba kiriyo kiriho omushaija orikunanuura akateera omukazi we akaiha omu nkubito akamukuura amaino. Then akatsimba okuju aha kitanda akamukwata amabeere gamwokyeize abaana akagafunya akaza kugakuura omu kifuba. Omukazi akashama akeeta nyina. Kandi ogu orikumukandaiga tikugira ngu n'owa Al-Qaeda. kureka neeba ha ruhanga wangye ekibi. Obeera ari aha imwe abazyo bari omu maisho g'ekanisa naagira ati, Darling, sweet heart. Reero okaza kora okareeba yaaba niwe arikuteera omukazi we atyo. N'ekibi. Omukazi kuyenda akaronda ebishaka. Kwonka imwe ab'etauni noshusha oti timukorogana, noshusha oti imwe ab'etauni. Noshusha oti obu ngamba etauni timwine amaka gaanyu? Abaishiki tu, ensi tesiisikaire kushanga omukazi naabaasa kuroga eiba. Okashwerwa omutsigazi ari aho ari enkangabuye, omutwe nigukora gye, aine amagara marungi. Mbwenu ku mwabura kwetegyerezana, waashuuma aha ifo waacwa ebishaka. wabimugaburira ibambe oreeba omushaija yakonoka ekireju kyayekuutsa aha kifuba yaragarwa orufuzi ayii abandi bakiba bari okwo nibatsimba nibombeka nibateera amatafaari nibavuga obupiki Nabashuroma omu yunivasite aba bati bakora eby'oburyo baro baro osanga ari ari omu nju omutwe agutaire omu maguru nayebwa enkiiko nayebwa ebishumurizo aii ari aho reba ninyire kugwerwa akagwe omukazi wangye obwe tukaba turi aha haizi omushaija wu nabire nimanya kwonka ku ngyekore nareba ari ondijo

Ati, Abaana aha, ati, ati katureebe, ati, ati kabooyi, ati, ati. Hati kunda yaatandika kubara enkumu aha baana be. Na, na, kandi ebi tubaire twagaaniireho, ndeebire ngu n'ondiijo ou nahererukire tuwe, naabantu ku araabe atasiisirwe shukaari nari, nari puresha nari ebindi, o, ogwo, ogwo omusimaari gukagyenda kare. Abamwe abashaija tibakira emisumaari ekagira eta ekarugamu. Reero ori aho oshanga ari omu mahega naatondora ebihimba naaza kunaakata, naashara obutunguru, omukazi ari aha tiivi omu muryango reero kibuuza omushaija ni rukundo ni rukundo twara kuriya omusumaari okagyenda okaruga. N'eky'amazima noobaasa kuhwera omukazi waawe ekyo tinkyangyire yaaba arwaire. y'abazaire reero noobaasa kugira oku ori, kwonka kushanga nigwo murimo. Omushaija waayongyera amasereka ga nyoko oriyo nookunkumura ebyahirwe. Ogu ni rukundo. Omusimaari gukagyenda kare abashaija abandi tibakitega. Ekibi, ekibi, ekibi! Ka imwe baana. Abaana ba nyoko imwe bari aha.

Nikibaasika mwahurira eki Omwoyo arikugamba? Nikibaasika. Ruhanga naabaasa kukuhindura musya. Hurira omushororongo ogu gwonka oreebe. Omu, omushororongo ogu, le, le, leka, eki ma, maama yankoreye. Ahabw'okuba eka yaaheza kukira, omushaija yaaheza kukira, omwana yaaheza kukira, eihanga nirigira ki? Niriba gye. Niriba gye. Okukora ebi yaagamba byona. Yesu naabaasa kukuhindura musya. naabaasa kukuhindura musya. Abakorinso ya kabiri esuura ya kataano omushoro gwa ikumi na mushanju guhurure. Abakorinso ya kabiri itaano ikumi na mushanju naagira ati, N'ahabw'ekyo omuntu weena, ebigambo bya Ruhanga ni birungi, omuntu weena, nikimanyisa omuntu weena, omuto, omukuru, omwiraguju, orikwera, omuhango, omukye, Omusiraamu, Omunyakaturiki, Omuprotesitanti, owa Ncwani, owa nup, owa nrm, ow'ahansi n'ow'ahaiguru, omuntu weena ku aba ari omuri Kristo, Mukama asiimwe, mwakirora ku aba ari nkahi, tikyagira ngu ku aba ari omu tawuni manya ku aba ari omu Paramenti manya ku aba ari omu House of Bishops nkaanye manya ku aba ari ota, aa. Tikibeera ngu Nk'oaba ari Mwingyereza, nku, aa, Nk'oaba ari omuri Kristo. Ahabw'okuba waaba ori omu bitiinisa, a, kwonka otari muri Kristo, you, you, o, oingi, noija kureeba ekyakurataho. Tureebire abantu b'ebitiinisa eki yanaagamba, nibahemuka. Nangwa n'omu nju yaitu, okureeba omubuurizi, kuruga aha mubuurizi okuza ahari, ahari a kibiishopu, waaba otari mu Kristo, ekibi tikikugira kita? Tikikutiina. Omuntu ku aba ari omuri Kristo, orooreebe. abarya ekihangirwe ekisya mukama asiimwe katuteere ruhanga omungaro abarya ekihangirwe ekisya nobaasa kuba omusya reka mbagambire otakagira oti nyowe amaarwa gantahiriire gakanzibira omusiri ryagazibira okubira nagiire kuhwaho okagira oti nyowe mbwenu ebyangye nkabya ayi bambe waaba ori omuri kristo nabihindura bisya. Owaabaire ari omucecezi nooshanga ari omubuurizi w'engiri. Owaabaire naateera amahembe oshanga ari owa Mother's Union. Owaabaire ari omushuma oshanga ari omushoroorwa. Owaabaire ise yaamuhwera amatsiko oza kureeba oreeba ise naataaha enju ei amwombekyeire. Owaabaire yaayizire ati eka naagirugaho omukazi yaakomire, yaakomire naataaha. Ku arikugira ati yaaza omuri Kristo. Nari omushebyazi omukristo oreeba bambe obusya bwaija, obusya bwaija. Nyenkyakara kare owaabaire yaamanyire ati ebyangye byahwaho, oreeba naayakiira omwana we naaheza yunivasite, oreeba naayakiira omukaamwana, oreeba aibabe naabihindura bisya. Am telling you. Naabihindura bisya. Eki ninkimanya ahabw'okuba naagira ati, Ebya kare biba bihwaire, reeba byona biba bihindukire bisya.

Ntiyagira ati, Ati yaashuma? Mbwenu hati ka nkugambire okushemererwa oku omutsigazi ogu aine. Abazaire bakamuhwaho, abandi baamusiibura, kwonka yaija ati, Maarwa we, naakukyeena omu iziina rya Yesu. Yaayehongyera Yesu, hati arikugambira ari nk'oku mbugaana yaatandikire kugiraho akabiri. Ayo abee! Amaarwa gatakwita, Yesu ariho. Hariho obambe. Humura, humura, humura. Nogira oti, Naahitsya enda ishatu ninziihamu. Yesu naakuhindura musya. Nikibaasika bambe, nikibaasika. Nyowe oyemereire aha, reka mbagambire, ti, ti, abandi murahurira obujulizi bwangye. Nkazaarwa omu ka, kwonka tata akaateera maawe. Bambe, amuteera, amuteera, amuteera, amanyanya gakaba gasitsiirwe nigateera enkuratima. kandi tata akari ekikaaka tukaba nitumweta na Rutaaba nyowe okuceka bushisha maawe kwonka akaba akwata maawe we nangwa akagira ati omushaija atakuteera mukazi atakuteera omukazi nokufeera omushaija ateera amatafaari ateera enkonya ateera orume naza kushwera ati aza kuteera mukazi kwonka akakwata maawe amujuya ngu amwimutse ata amutsindika omunda y'ekitanda ahi bambe maawe yaaba okwo. Yaagira eizooba rimwe agira ati, Ati reka nyite omushaija ogu bankome. Maawe yaayeronda omusyo ogwo ogw'engyeso. Tata ku yaagiire kumukandagira nyekiro, yaaza aha kitanda yaanaguka. Omwami aruga kandi bwo nooza okangayo. Maawe omusyo akaba ateekateekire ahemba akatadoba ati yaaza kusiimuka naija kuba ogw'amate nabushaze. Mbwenu noomanya omuntu ku akuba abyamire, obwo naaguma naabaransinga puresha ey'aheeru n'ey'omu bihaha. Mbwenu ku aba ari omu kugira ati, Reka mmumareho, tata atwara omwitsyo muraingwa, hati waagira ngu yaasiimuka. Kandi obwo obu yaasiimuka, mbwenu hati atakariho. Agira ati, Akatadoba akaraaza, akatambika omunda y'ekitanda, atandika kutetema. Tata tasiimuka. Mbwenu hati reka mbagambire ekyakureetera. Hati ku haahwaireho ameezi aga, tata yaajunwa. Yaajunwa. Hahwa agandi ataano, baawe yamukora ati, Nau, obu yaabaire naaza kumurezya, nyowe, nyowe, nyowe nkaba nimburayo emyaka ena kuzaarwa. Ogu oyemereire aha, maawe arikuza kwita tata, nkaba nimburayo emyaka ena kugira ki? Kuzaarwa. Agamba, Yesu! Yesu! Yesu naabihindura bisya banywani bangye. Naabihindura bisya. Baajunwa, baajunwa Yesu. Omusana gwaiza omu ka. In fact, ku yaajunirwe, ku baajunirwe bombi, baazaara abaana babiri. Tata akaba naagira ati, Twahiirwa twatunga omujuni. Omwishiki w'okubanza ou baazaire baaheza kujunwa baamweta Tukahirwa, reero nyowe naakurataho baanyeta Twineomujuni oruzaaro rwagarukiraho. Omu omukoozo, akakoozo aka aka Mweru ka Twineomujuni nimwo haabaire hazingire Bishopu waanyu. Yesu naabihindura bisya! Bisya! Bisya! Reka ba, bisya! Kandi waahurira amaziina ag'abaana baitu abu baabaire babandize, noohurira hakaba harimu ensi yonka. N'amaziina konka gakaba nigooreka ngu harimu omwirima omu. Ahabw'okuba omwishiki omukuru bamweta Rutayamaguru, mbwenu Rutayamaguru orikumukurata ngu ni Kamabaati mbwenu ekyo ni. Hazaho k'embaga. Na hati bariho. Banywanize Rimbakunda n'abakazi bazima kwonka ku yaajunurwe yaaza ati Kahiirwa haayongyeraho oha? Twine omuzimu. Mukama Siima. Yesu naabihindura ki? Bisya! Bisya! Eka yaawe ninkushaba hati etaahamu Yesu kwonka nk'oku twahurira naabanza omu mutima gwawe. Yesu naabanza omu mutima gwawe. Imwe abaana mwe ku oraikiriza Yesu yaaza omu mutima gwawe omanye ngu waahiirwa. Nkamwikiriza kinaana na mukaaga ndi omu siniya ya kana, naajunwa ayayayaya. Kuruga obwo, abanyankore bakugira maawe ngu nyina omwe niwe nyina busha ahabw'okuba tata na mama bakaba baine akoojo kamwe. Ngu aka akoojo tihaine ekirimu ngu iwe. Reero Yesu yaanyorora bambe, yaanyorora! Yaanyorora munywani wangye, yaanyorora, yaandinda. Yandinda omu butsigazi, yandinda naaza omu mahanga. Tata ayi baaba ee Yesu mumwakiire, mwakiire Yesu, mwakiire Yesu, mureebe oburungi bwe, murye omuri ebi ebyokurya ngu mwandya omukristaayo ahabw'eiziina, mwande ku okujunwa noofweerwa ki? Naaguma naye omu kaduuka kaawe, naaguma naye omu bushwere bwawe, omushaija, omukazi ou naareeba ensheko yaawe ei yaahindukire omu, omu rusiika. Ayi, ayi, ayi Yesu, Yesu.

Mukama Ruhanga Tataitu w'embabazi, Mukama waitu Yesu, Iwe owa rukundo etakareebwaga, okaija ngu entaama zaawe zigire amagara kandi zigire maingi munonga. Okuza aha okatuteeraho eishaazi rirungi eri waaboine ekigyendererwa ngu tuhurire. Turija aha turi abantu basya, obusya buta omu mitima yaitu bubingyemu ekibi. Haza bushugyeere buhikye omu maka gaitu. Abazaire baitu bareebe obusya, abakazi baitu bareebe obusya, abashaija baitu bareebe obusya. Mukama Ruhanga, eihanga ribone abantu basya, abebembezi. Omu disiturikiti babe basya ebituga bigarukire aho mukama nakweshenyereza every aspect of this country needs you Lord Jesus ahabwokuba okaija ngu tugire amagara tugire maingi munonga abakazi abari aha baine enaku emisego eijwire amarira abashaija baine obwoba okushemererwa okwayo mbatekateka ngu omu bushwere bari aha kureeba Okwo kubaire so distant Lord nakweshengyereza Zuna abantu bawe obuhunguzi obu wabuhereza omugisha Zuna abu baana bato abatakagiire mu kibi batakizamu abakigiiremu bakihungye Taruura abantu bawe mukama Okaija kusherura ababuzire Ayi Ruhanga ninkushaba ngu ojune abantu bawe Nambwenu esaaha egi naza kukworeka emikono yaabo abacwa omu kukwakiira. Kansa Mukama wangye Yesu nk'oku waaraganiise oti, Orikunyizaho oti embi mbinga n'akakye. Ku baraacwemu baakwakiira, baimutse emikono yaabo ahari Ruhanga obasaasire, obahindure bazikya Yesu, oreete obusiru omu mitima yaabo. O Lord Jesus, naakweshengyereza. Reeba nambwenu baaza kuta emikono yaabo ahaiguru abacwamu kwakiira. Ku baraakikore, obaakiire obasaasire. Ebibi byabo byona obibasaasire, obahindure abantu basya. Ramwe ka nkushabe. Kankushabire niinyenda kukushabira iwe waagira oti eshaaha egi naacwamu naacwamu kwakira Yesu nk'Omujuuni wangye. Tinkugyendera mu bandi, tinkwenda kweyoreka, nyowe naacwamu naacwamu ngu ampindure musya, areete amagara masya omuriinye. Kandi Yesu ku akujuna akuha amagara marungi omu nsi kandi okirugamu otuura nawe omu kushemererwa okutahwaho. Mbwenu iwe waacwamu niinyenda kukushabira ahu ori.

Naacwamu tiri kugyendera mpande, nyowe naacwamu. Naikiriza ekisiga omuri. Yebare Taata, yebare Mukama. Ka mbashabe, imwe abajunwa, yemerera ahu ori, yemerera ahu ori mbashabe. Yemerera! Yemerera n'obumanzi, reka kutiina. Omukono oguta ahansi guta guriho, kwonka yemerera. Naacwamu kwakira ensi. Sitaana! Yemerera. Akaija kukiira magara. Akaza aha musharaba ya yajwara busha ngu ekibi kitakujweka busha. Akwiniire pulaani ehuriire. Nayenda kunyerekya akara eka yaawe eshekye. Bushu ashemererwe kutara tarazaire busha. Nyoko arekye ku kuheeka akara eika.